זאגט אין בבא קמא דף נין, אלע געדענקען די גמרא, תני רבנן מעשה בביתו של נחי' חופר שיחין, האט ער געגראבן די בורות פאר עולי רגלים צו טרינקן, בואי ועודי, די ביתו של רבנו נחי' חופר שיחין שנפלה לבור גדול, אריינגעפאלן א גרויסע בור, דערציילט די גמרא בואי ועודי אז רבי חנינא בן דוסא, מודיע געווען פאר רבי חנינא בן דוסא שעה ראשונה, ס'איז געווען אין בור אום עליהם שלום, ס'אלץ בסדר, שניה, אום עליהם שלום, אלץ איז בסדר, שלישית, אום עליהם אלץ איז שוין ארויף אויבן, ס'איז שוין אינדרויסן. רשי זאגט ווייל שישית האט זי שוין נישט געקענט לעבן, האט שוין נישט געקענט לעבן אין בארטי איז זאגט זי שוין אינדרויסן, זאגט די גמרא קודם אמרו להם האט געפרעגט דעם טאכטער פון אחי אחב שיכון מי אהליך ווער האט ארויף גענומען פון בור, אמרו להם זכר של רחל מזדמן לי ויזקנו אחד מנהיגי, רשי זאגט רשי זאגט זכר של רחל מזדמן לי וואס איז דאס? אהלה של יצחק, ויזקנו אחד מנהיגי ווער איז דאס? אברהם אבינו, זאגט די גמרא שפעטער. אמרי להם האט געפרעגט ר' חנינא בן דוסא כנביאט ביסט א נביא? אמר להם לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך אמרתי כך אמרתי דבר שי' עושה צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו ווי קען זיין זיין טאכטער דא אריינפאלן און פאר האב איך געוויסט אז נישט נישטא אמר רבא אחי אף על פי כן זאגט גמרא אמר רבא אחי אף על פי כן מת בנו בעצמו שנאמר איז ווי ביים נזהר מאוד. תוס' רעגט אויפן פלאץ ווי אזוי מען עסט. און ווי אזוי האט ער געזאגט אויב שוין עסט צדיק כושל בו זרעו, עס זעסט דיך א מעש בנוי בעצמו. קוקט אריין אין תוס' תוס' ענטפערט לאמיר גלייך צוגיין צום שיטה מיט געבעט ס'איז הערט א מורא'דיגע תוס' ברענגט אפילו א ירושלמי אויכעט אז זקן אחד בית מדרש רבי חנינא בן דוסא איז נזדמן דארט דארט איר האט געזען? אזוי ברענגט א ירושלמי אבער ער האט וואס דער שיטה מיר גענומען צוגיין די פונקט.

די מענטש קען האבן זכותים פון בורא שיך און ארץ לויט די רגלים אז מיר בעטן נישט קריגט מען נישט, מען דארף בעטן, מען דארף בעטן, כך אמרתי און תוס' פרעגט דאך די קשיא ווי אזוי מייסט מען אויב איז די מלשין נישט געווען מ'זאל בעטן? אזא שטייגער פארשטייט בעטן, אברהם תיקן תפילת שחרית מיט די אמונה איז דאך אריינגעווען תפילה איז שיח, וויסן אויך מיטן בעטן, געדענק די גמרא אין נדרים פ' א, ווער געדענקט נישט די גמרא?

האבן זיי נישט געמאכט קיין ברוך זיי זענען געווען די מזל פשט וואלט זיי געווען א שטיק תורה עס איז נישט געווען כנסת חבד און ממילא זאגט רשי לא מקיימין ברכת זה ונאמרינן ברכת התורה ונהיה אנחנו מצאצאינו לא עמדו זיי אויסער זיי האבן נישט געזאגט קיין ברכת התורה עס איז נישט געווען ונהיה אנחנו מצאצאינו פארענט די קינדער נישט תלמידי חכמים רבי יענקעלע גאלינסקי האט אמאל געזאגט איך פארשטיי נישט לויט די רשי זענען זיי געווען אזעלכע בעלי מדריגות א שטיק תורה נישט קיין אכצען נאר א גאנצע צייט געלערנט און געלערנט נישט איין זאך נישט נאר אכצען שעה מער דאס קומט זיך זיי די קינדער זענען נישט תלמידי חכמים.

זאגט ער נאר פון ווי ביסטו יעצט אראפגעפאלן פון ווי קומסטו יעצט טו קום מיט מיר אין כולל וועסטו הערן אלע דרײַ הונדערט תלמידי חכמים זאגט זיך מיליאן דאלער זאגט ער איך ווייס א מיליאן דאלער אבער דא צאלט מען אדער מיט גרינע אדער מיט בלויע האסט פארשטאנען דא איז נישטא דא צאלט מען שוין קיין געווייגער האט ער געשריגן דעמאלטס דעם עולם ביים שמועס זאגט ער דאס איז קלאר א תלמוד תורה כנגד כולם ס'איז א מיליאן דאלער תלמוד תורה כנגד כולם נישטא וואס צו רעדן אבער די אייבערשטער האט באשאפן אז דו וואס דו דארפסט וועסטו קריגן נאר ווען דו בעטסט. דאס איז דא בעט מען כך אמרתי. תלמידי חכמים איז א שטיק תורה אבער עס איז נישט גענוג מנין אנחנו מצאצאיהם זיין ביניהם תלמידי חכמים. מי לא נגאל ווער האט השגות בכלל משה רבינו דער רמבן אין פרשת שמות דער באקאנטער רמבן משה רבינו האט געהאלטן איין זאגן פאר רבונו של עולם ואני ארעל שפתיהם ואני ארעל שפתיהם